Syýahat söýüjiler Tokatda türkmen goçunlary ýaşaýar. Biziň syýahadymyzyň çäklerinde, ýagny Tokatda ýaşaýan türkmen doganlarymyz bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Geliň tanşalyň. Aha. Men Abdyrehim Güneş. Bu türkmenleriň Uldepe Güneş, Garaböke Ul diýip dört tiresi bar ýa. Hawa. A şonuň Güneş çeýinden bolýaryn. Meniň aslymam Kerkile. Ata-babamyz Kerkiden Türkmenistanyň Kerki etrapynda çorda näme edenler, ketde bolanlar. Ondan soň Owganystana göçenler, Owganystandan bin dokuz ýüz segsen ikide biz Türkiýä geldik. Bu ýerde şindi türk wetendaşy bolduk. Bu ýerde Türkiýede ýaşaýas. Çagalarymyz bu ýerde okuýa. Özlerimiziň şirketimiz bar, işliyoruz. Çöreklerimiziň peýşinde goşdurýas. Türkmen. Hindistandaky doganlarymyzda gaty gowya söýýeris. Dowamly türkmen purgramlaryny türkmen telewizionlarynda ýakyndan izlýeris ýöne. Näme ki öz dilimiz öz ganymyz öz janymyz ahyryn onuň üçin. A bizem takryban kyrk ýyl boldy bu ýerde türkiýede ýaşýeris. Ýaşantylarymyz çok gowy. Türkiýede hiç bir bizde bir aýrymlyk ýa şeý ýok. Aýny türkiýe wetendaşlaryň näme Hukuky barysy aýny hukuk bizlerdede bar. Aýny şekilde ýaşýos. Çagalarymyz okuýar. Mana meniň bir gyzym bar, awkat boldy. Bir gyzym bar, mämur. Şu obalarda ýa bolmasa-da merkezde ýaşýas diýdiňiz-de? A biz merkezde ýaşýarys. Şu türkmen diliniň saklaýşy, saklanyşy nähili şu ýerde? Türkmen dili güzel ya saklıyoruz yani hemme çagalarymyza hemme Başga ýurtda ýaşasaňyzda-da ýagny gaýry döwletlerde ýaşasaňyzda dil ýitýärmi ýa Ýok dil ýitmez.
Ýaşatýarys ýagny kulturymyzy dilleriň bagtana mana men gyzym hukuk maduny awkat ýagny ýene türkmen kyýapatlarymyzy bile ýaşatýarys ýagny. Nirde ýaşasak aky türkmeniz ahyry men diýýär. Türkmen däp dessurlary nähili bu ýerde? Toý däp dessurlary. Aýne şeý gibi siziň dessurtlaryňyz gibi dowam etýär şeýimiz dessurlarymyz. Türkmen dessuryny ýaşatýarys. A bu ýerde eskiden evlerde näme şeý bolardy türkmen öýi bolýardy. Bu ýerde öý bolmadygy üçin ýa normal daýralarda, apartmanlarda ýaşaýarlar. Amma türkmen Owganystanda bolsun ýa Türkmenistanda bolsun orada türkmeniň uýy bar ahyryn. Hawa dogry aýdýaň. Şu toý däp dessurlarymyz bar türkmenleriň gadymdan gelýän gelin alma toý däp.
Hawa gelin almalarymyz bolýar. Bar bizler düýelerde alýardyk. Akşinde arabalary düýe etdik ýaňy. Mäşinler düýe boldy ahyry iş bilen. Men ýene bir sorag bereýin. Ýagny bu ýerde haly dokamatçylyk zatlary üns berilýärmi? Gökdäli ýok.

Ýagny türkmen milli çöregini bişirýän ekenler tamdyrda. Hawa, çörek börde bizde bişir, tamdyrymyzam bar. Isleseňiz götüriň, görkeziň göräýiler. Tamdyrymyz hemme näsany ýaşaýarys ýagny. Aýna düşeklerimiz türkmeniň halysy, öz dokyn halymyz. Oturyşymyz aýna şu türkmen, saçaklarymyz aýna türkmen saçagy. Hala biz Türkiýede-de bolsak, istersek Kanadada meniň gyzym bar.

Jany gönülden Alladan istiyoruz yani. Elmydama türkmen adyna buýsanyp, haýsy toprakda bolsaňyzam watan mährini söýüp, türkmenligiňize buýsanyp ýaşamagyňyzy arzuw edýäs. Köp sag boluň. Mende siz bizleri arak geldigiňiz üçin şu ýerde bir türkmen bar diýip köp depem göge ýetjek gadar hoş boldum men. Sizdenem gaty guwan. Siziň ýaly Juwanlar ýetişip dursa, ata Wetende bolsun, nirde bolsa, biz şundan köp elmydama köp minnetdar bolýarys, hoş bolýarys ýöne. Ýa şol biziň esasy şular ýaly gepleşikleri ýazmagymyz, dünýä ýüzündäki türkmenler bilen söhbetdeşlik gurnamagymyz, olaryň ýaşaýşy bilen tanyşmagymyza uly mümkinçilikler biziň hormatly Prezidentimiz döredýär. Türkmenistan döwletimiziň Baştutany ine dünýäde ýaşaýan türkmenleriňem durmuşy barada şular ýaly zatlary taýýarlamana bize giň mümkinçilik döredýär. Şonuň esasynda diňe biz siz bilen görüşip dur. Şonuň üçin hem edil şu pursatda Mähriban Arkadagymyza köp alkyşlar aýdýar, dünýä türkmenleri bilen bilelikde bolýandygymyzy, şular bilen didarlaşýandygymyzy, görüşýändigimize biziň buýsanjymyz çäksiz. Arkadagymyzyň şu bizlerden hal-habar alyp, şuny soratdygyna köp minnetdar bolýarys. Arkadagymyza şu ýerden köp-köp salam aýtýarys. Elmydama güýçli bolsun, kuwwatly bolsun!
Türkmenistanymyz össün. Köp sag boluň.
Sag, siz-de sag boluň.